Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Mawu etɔ le Mawu vi kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Nɔvinye, ewɔ he gaƒoƒo ade va yi vɔ. Mawu ekpɔ ta o. Medo ŋdi na o le ame yi ke le ŋdi me. Wɔame ke le ŋdɔ me, medo ŋdɔ nyuie nɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye wɔame ke le fienyi me, medo fienyi bɔkɔ na wo. Ke wɔame ke le zã me le eya me, medo zã bɔkɔ na wo. Wɔame le fɔfɔ me le eya me, medo fɔfɔ bɔkɔ na wo. Mawue dzena kpe eye dzena dodoɖedzi bena be ŋkeke nyuie yi ke nye fiɖa eva tu nɛ. Amewo dze fiɖa gɔme kple dzidzɔkpɔkpɔ. Amewo dze fiɖa gɔme kple aseyetsotso. Amewo wu ŋdi ƒe akpa nu, woge ɖe ŋdɔ ƒe akpa me. Egbe fi ɖe eye ame ɖewo le veve sem ɖe woƒe ameyinugbewo ta. Amewo lɔ avi ɖe akɔ. Amewo ƒe dzi medzem o. Wɔmee le nye gbe sem. Aɖatsi ɖewo yɔ mo na wò. Ɖe dzilawo ke trɔ megbe le gbɔ, viwo ke dzo le gbɔ la ta. Wò ame ɖe le dzidzɔ kpɔm le yame labe mawɔ nu gãwo na wò. Wò ame ɖe le vi ɖege ɖe go le gbe alo tsɔ yi ke gbɔna. Wɔ ame ɖe le srɔ̃ ɖe ge etsɔ yi ke gbɔna. Eye wò hã kafla. Ele amewo ɖi ge tsɔ. Xexea me ƒe nyawoe. Eza do le afi aɖe. Eye enu ke le afi aɖe. Ame ɖe le fɔfɔ me. Eye ame ɖe le otrɔ me. nenema mawo ɖoe eyi eli na nu sia nu ke wɔ ame ke le veve sema mebe tsi ne dze me nɔ le aƒetɔ la ma vivi tsi ke me ne lia enu ake na o na ge ɖe kekeli me avi ke fam ne la avia nu ava yi alea xexea me lea Mawu ƒe ŋugbedodo na mi ele eƒe nɔƒe. Eya ta medi magblɔ be edzi ne dze me na wo. Mawu yi ke nye zã yi ke ganye Mawu le ŋkeke me. Mawu yi ke nye Mawu le avuvɔ ƒe ɣeyiɣia yi ke nye Mawu le dzoxɔxɔ ƒe ɣeyiɣi. Mawu yi ke le me le dzidzɔkpɔkpɔ mea, Mawu ma ke gale me le konyifafa me.

matrɔ na awo mawu si ke metrɔ nɔ papa mi da kpenɔ ɖe fi ɖe yi ke ne de miaƒe agbe me mieda kpenɔ ɖe ɖoɖo gã yiwo katã netsɔ na mi mieda kpenɔ ɖe wɔ amekplɔmɔ katã ta míeda kpɔnɔ ɖe nu sã yi ke le asiwò la ta elabe míede dzesi be wò mawua ate ŋu awɔ nu yi ke dze ŋuwò enya ɖoɖo sia ɖoɖo yi ke nèɖo ɖe ŋkeke ya dzi enya menuveve yiwo katã ava míaƒe agbe me enya akɔfafa yiwo katã nakɔ na mí nu sia nu yi ke le ɣea ta ele nyanya me nɔ nu yiwo katã hiã na mí le wò trɔ ya ele nyanya me nɔ eye wo katã hiã na mí le ŋdi ya ele nyanya me nɔ eye wo katã menɔ ge mía la ele nyanya me nɔ Naneke medo viviti le gbɔwò o. Eye Biblia hã na nyanyui la be viviti kple kekelia, enu ɖeka wonye le wò Mawu gbagbe la gbɔ. Papa, akpe na wò be èfɔ mí katã ɖe agbe agbe dome. Nɔvi ke le nye gbe sem le yame. Meda akpe na Mawu ɖe wò agbe ta, elabe Mawu tsɔ amenuveve geɖe, etsɔ yayra geɖe kɔ da ɖe wò agbe me. Togbɔ be le nuya me tom hã, Mawu ƒe asi le dziwò. Togbɔ be le dzidzɔkpɔkpɔ ya me hã, Mawu ƒe asi le dziwò. Togbɔ be le nusesẽ ya me hã, Mawu ƒe asi le dziwò, eyae nye Taxɔkpɔla. Megblɔ wò da ɖi o, ebe yi li kple wò megavɔ̃ o. Ɣeyiɣiwo katã ɣi la, yeayi le gbɔwò. Nya la koe nye be, nàxɔ eyama dzi se, eye nàtsɔ wò agbea nɛ blibo. Meda akpe na Mawu be eɖe asi le wò agbe ŋu na Mawu be Mawu nakplɔe le xexea me. Eyae nye kplɔla nyuitɔ na wò. Woyra wò le ŋdi ya. eye woyrɔ le ŋkekea me woyrɔ le finyia eye woyrɔ le fɔfɔya me medzi magbonɔ be yehowa ŋuti kɔkɔetɔa eli kplo meŋlɔ be o meda kpene ɖe mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke ŋuti wogaɖe asi le nɔ le ŋutia gbɔgbɔ kɔkɔe ma yi ke ko gaɖe asi le ŋuti nɔ le ŋkekea me gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke gava dze gbɔ le ɣeyiɣi vevia me medzi magbonɔ be mawu gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke naa nu yeye vana ame ƒe agbe me eye le gbɔ le yia me eye le mawò le yia me eye le ŋusẽ dom le yia me ya ta papa akpe na wò ɖe wò gbɔgbɔ kɔkɔe la ta míeda akpe la be tsi le mía tsɔm be edasi le nuyogblɔna be nunya nuyogblɔna be anya sɔ nuyogblɔ be nugɔmesesea edasi le dzi xɔ akpele yame le yesu kristo ƒe ŋkɔ me eye míele gbe dom ɖa le papa ƒe nyawo le eƒe teƒe eye naneke metuti o nɔvinye ne míege ɖe yɔb ƒe agbalẽ me le eta wuiene tso xexlẽme adre kɔ yi asiekea nɔvinye le gbɔgblɔm be elabena mɔkpɔkpɔ li na ati ne wolé la ekema egadzena yeye, eye eƒe alɔwo nu metsina o. Ne eƒe kewo do xoxo le anyigba me, eye eƒe takpo ku le towo me la, tsi ƒe ʋeʋẽ nana be wògadzena, eye wòtoa alɔ abe atilɔ mumu ene si wodo ene. Mɔkpɔkpɔ li na ati. Nenye be wolẽa, egatrɔ dzena yeye. Ne eƒe takpoa ku eye keawo do xoxo le etome hã, Etsi ƒe ʋeʋẽ, etsi ƒe ʋeʋẽ ɖɔe na gbɔ, eye ne tsi ƒe ʋeʋẽa ɖɔe gbɔ le to mea, egatrɔ dzena yeye, eye wòtona alɔ yeye abe atsi mumu yi ke wodo ene. Woyrɔ le ŋkeke ya dzi be Mawu kɔ wòkɔ wɔ atsi ma, elabe wokpɔ be eku. wokpɔ be wɔna ɖeke mele nu o wokpɔ be mate ŋu mate ŋu adze dzi na o wokpɔ be eku le agbea me aƒetɔ be kpɔ ɖa ne tsi ƒe ʋeʋẽ ɖo egbɔ koa egatrɔ dzena eye wòtona ŋkpa yeyewo aŋgbadamawo abe atsi mumu yi ke wodo ene memagblɔ be mekpɔkpɔ li na o le wo ƒome me ƒome me ne dogo tso le tɔkpadzi nɔkpadzi Medzi megblɔ be mɔkpɔkpɔ li na wò. Nenye be atsi takpo, atsi kuku le tome, etsi ƒe ʋeʋã aɖo gbɔ, eye wòatrɔ adze yeyea, ke wò ame yi ke le agbe nye Yesu tɔ. Ewɔ ame le agbe nye Mawu tɔ ɖe. Nu ka ta matrɔ eye wo nɔnɔme atrɔ? Ame yiwo wu wo da ɖia, Aƒetɔ be kɔ agbe va na wo. Etsi ƒe ʋeʋẽ ma ye nye Ɖela Yesu Kristo na wò. Wò ame yiwo xɔ dɔ le asiwòa, Aƒetɔ be tsɔ dɔwɔwɔ va na wò, elabe ye nana dɔwɔwɔna. Wò ame yiwo kpɔ be ame gbegblẽ, yewo mebuna wo ɖe amewo me oa, Aƒetɔ be va gbɔ be nàzu amewo ƒe ame. Wòe ka amewo ɖi agbɔ̃ yawo katã yi. Mawu be va be woakpɔ nɔnɔme, woakpɔ asixɔxɔ yi ke le ŋutiwò. Ewɔ ame yiwo nya le amewo dome, wonya wò le dukɔ me, le tsetsixɔ me hã mesu nane ke wonya wò le wo dome. Aƒetɔ be kpɔ ɖa yi va. Be ame yiwo Tsotso ɖo ɖa, ame mawo ke woagate ɖe wò agbadɔ nu, eye nàzu vɔvɔli nyuitɔ na wo, eye nàzu atilɔ vavã na wo, eye nàzu ame ka kpɔwo dzi, nàzu ame ka xlɔ nuwo, nàzu ame ke awɔ woazu ame. Aƒetɔ la megblɔ be tsi ƒe ʋeʋe ma, eye enye Yesu Kristo yi ke ɖaxɔ de wò agbe me. Wɔmee le dɔ lém le eya me, eye amewo dzo le gbɔ ɖe asi le nua. Aƒetɔ magblɔ be tsi ƒe ʋeʋẽ aɖo gbɔ o. Etsi ƒe ʋeʋẽ aɖo gbɔ o. Eye nye Yesu Kristo. Xɔ tsi ma de wò agbe me, eye agbe nage ɖe me o. ebe etrɔ dze na yeye. Dɔwɔƒe yi woxɔ le asiwò ƒe nagbonagbo. Edɔwɔƒe ma le asiwò me su. Nu yiwo gblẽ le wò agbe me. Kristo yi ke nye tsi ƒe ʋeʋã ege ɖe wò agbe me. Wɔ amee mele srɔ̃ kpɔm le ɖeɖem o. Eye wotu srɔ̃ ɖe ƒe mɔnu ƒe agbo na wa. Metsi megblɔ be Yesu va wɔ agbe me. Ebe atrɔ dze yeye. Wotu gbedzedze. Wo ɖeka dzedze. Wo dɔwɔwɔ. Wo gakpɔ mɔnu ƒe agboa. Eye si ta amewo tso le gbɔ ɖoa. Nyagbewo trɔ. Mɔkpɔkpɔ li na wo. Mɔkpɔkpɔ va ɖo. Eye nye ɖela Yesu Kristo. Xɔ mɔkpɔkpɔ bena ɖɔɖɔɖo nyuitɔ nagava, agbe yeye natse gɔme nɔ. Mawu ƒe asi le dzi o, eya tɔ be mɔkpɔkpɔ li na wò ɖo. Nɔvinye megabu mɔkpɔkpɔ, mɔkpɔkpɔ vɔ̃ɖewo le fi ɖe ya me, elabe aƒetɔ be zã medo na wò haɖeke o. Ne ɣea naɖo to wò, wò ɣea le dzi meɖo to haɖeke o, elabe mɔkpɔkpɔ li, le kake wò tsã nye hã, tsitretsitsi ƒe ɣi ava. leka ke wòku hã agbe ge ɖe eme leka ke wòbɔbɔ hã esesẽ le eya me leka ke wòlia hã ebɔbɔ le eya me aƒetɔ be mɔkpɔkpɔ li na wò la wone yɔ ŋkɔ hamehame na wò wone ƒo fi de wò ha wone ɖe wò ɖa le woƒe habɔbɔ me wone tu asi wò ƒu anyi wobe yewomakpɔ wò la gake mɔkpɔkpɔ li nɔvinye mɔkpɔkpɔ li agbeyeye dze gɔme egakpɔ mɔnu va gbɔ aƒo ha dɔwɔƒe mɔnu va gbɔ aƒo ha efufɔfɔ ƒe mɔnu va gbɔ aƒo efudodo ƒe mɔnu va gbɔ aƒo evidzidzi ƒe mɔnu va gbɔ aƒo edɔ makpɔ wa ƒe mɔnu va gbɔ ƒo na be nakpɔ dɔ awɔ hɔ medo gbe ɖa le yesu be kɔme elabe ebe agatrɔ tse yeye atse yeye woabia bena ɖe ame yeyewo tse si tse ma ha. ame yi yɔ kpɔna wònɔ yiyim eye ma hã ame yi yɔ ɖuna fɔŋlɛntsi eya ma hã mɔkpɔkpɔ li na wò la nenye be atsi atrɔ dze ɖe ke wɔ ame ke le vevie na aƒetɔ yesu ɖe aleke ma to adze o adze ato aŋgba yeyewo adze nɔƒewo atrɔ age ɖe aƒe yeyewo me age ɖe woƒu yeyewo me nanye kafukafu na mawu le anyigba dzi elabe mɔkpɔkpɔ le asiwò metsi magblɔ le kakɔ to ɖe anyigba le kakɔ le dziwò zɔm abe afɔɖotsi nu ene hã woyɔ abe ŋɔ ene mele amewo dome o wotsɔ abe agutɔ ene mele amewo dome o wo me de abubu nu tsi o mɔkpɔkpɔ va ɖo o mɔkpɔkpɔ va ɖo o mɔkpɔkpɔ yi ke nye yesu age ɖe wagbe me fi si wo yi la wɔna nu nyuie le ha eye wo gegem ɖe wagbe me yi ke nye o mɔkpɔkpɔ ha eye wo gegem ɖe wagbe me yi ke nye tsi ʋeʋe ma ha o tso afɔ gɔme ke ha enu yeye ne va tso afɔ gɔme ke ha ɖɔɖɔɖo ne va tso wagbe nɔnɔ katã me ha ɖɔɖɔɖo ne va tso nɔƒe yi ke nèle ɖɔɖɔɖo neva elabe mɔkpɔkpɔ adze gbɔo xɔ mɔkpɔkpɔ ya nadoe xɔ tsi ƒe ʋeʋẽ ya nakɔ de wò agbe me papa meda akponɔtɔ xlẽ nɔvi yi ke le fu kpem la ta eyi ke ne be mɔkpɔkpɔ li na tsia mɔkpɔkpɔ li na nɔvia hã Nɔvi ŋutsu, nɔvi nyɔnu, nɔvi ɖevi kple tsitsi, papa ge ɖe eƒe agbe me. Yeawɔe ne ge ɖe wòagbe me. Eye mɔkpɔkpɔe natrɔ wò nu tsi nya. Yeawɔe ne ge ɖe wòagbe me. Eye mɔkpɔkpɔe nakpɔ nɔƒe le wòagbe me. Mebe woyra wo le ŋdɔ ya. Woyra wo le ŋdi ya. Woyra wo le fɔfɔ ya me. Woyra wo le ŋkeke yi ke dzi nèle. Woyra wo le fiɖa ya. elabe aƒetɔ ƒe amenuveve le etsi o ke ŋusẽ yiwo katã le fi ɖe ame ha eye wogblẽna ŋu le amegbetɔwo ŋuti he meɖo asi futɔwo ƒe dɔwɔna ɖe sia ɖe he metu asi ɖa le ŋgɔ o he akpɔ wo ɖo na yedza ɖe wo ŋgɔ o he eye akpɔ wo ɖo ɖusi me he medo gbe ɖa be ame vɔ̃ɖiwo woate ɖa ha tso agbadɔ gbɔ dɔlé le yewo da ɖo ɖa dɔlé ne trɔ yewo gbɔ wobe woɖu ŋutɔ ƒe lã eye woanu ŋutɔ ƒe ʋu kpɔ ɖe mɔkpɔkpɔ le asi o mebe ye yeatrɔ le ha womagakpɔ de dzesi o nu dzi tsɔ nuwo ɖe ɖa le tsi o elabe mɔkpɔkpɔ va ɖo gbegblẽwo katã te ɖa elabe mɔkpɔkpɔ va ɖo mebe fi ɖe anye fi ɖe tɔxɛ nɔ ame nu veve wònye na o yayra wònye na o be yehowa ƒe nu sè na do ɖa le gbegblẽwo katã me wokɔ wo ŋkɔ ŋuti mebe woyra wo le mia tɔ dome mebe mekɔ wo do ɖe dzi le mia tɔ dome yehowa ƒe asi sesẽ le dzi o asi ma ne kɔ wo do ɖe dzi be ame vɔ̃ɖi mato asi o ahuhɔe ɖe sia ɖe wo da ɖi aha ahuhɔe agbã le fi ɖe ame ha tv ɖe sia ɖe wo da ɖi aha tele ɖe sia ɖe wo da ɖi aha enukpɔmɔ ɖe sia ɖe wo da ɖi aha mebe wo katã wo kaka ha etɔ yewo da ɖi kɔ da ɖe tsia me ha etsia gblẽ kple yesu ƒe ʋu ha mebe network ɖe sia ɖe eyi wokɔ da ɖe woagbe dzia ha ɖeke mele kpɔ go ha ne woyɔ le mɔƒonu dzi ɖe woagblɔ be nɔmba ya meli o le yesu be ŋkɔ me ha mebe ne woyɔ le mɔƒonu dzi be woasa gbedoa woagblɔ be nɔmba ya meli o yesu ne kɔ wo do ɖe dzi gbɔgbɔ kɔkɔe ne si ami na wò le ɣeyiɣia me mebe ne si ami vavã na wò le ɣeyiɣia me kpɔ ɖa wò nu kpɔ nu va yi elabe mɔkpɔkpɔ ɖɔ ɖo katã ɖo woyra wò le ŋdia woyra wò le ŋdɔ ya mawo kɔ ŋuti wò le fie ya eye woyra wò le fɔfɔ ya me mawo va si esa na nɔ dzi o yiƒe keke la nekle nɔ nadɔ gɔ le vivi tsi ɖe sia ɖe me elabe mɔkpɔkpɔ va eme nyo na wò Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, papa míeda akpe míedo wo ɖe dzi. Ɖe nɔvi si ke ɖo tom le yiyam, ɖe nɔvi ke ƒe aƒeme ne le yiyam, dzra ame aɖewo nawɔe kɔkɔe, elabe wòe nye eƒe mɔkpɔkpɔ ɖela Yesu. Ewɔe nye eƒe tsi ƒe ʋã ɖela Yesu Kristo. Ɖe ɖi sia ɖi ɖa le wo dɔla sia nu, eye nàna be mɔkpɔkpɔa nakɔe ado ɖe dzi. Akpe na wò Yesu ɖe nɔvi sia ƒe agbe ta. Nɔvinye Kristo va gbɔ. Eyra le eƒe amenuveve me. Etsɔ eƒe ŋusẽe da ɖe tsiwò. Woayɔ be ame yeye, elabe wò aŋgbawo trɔ dze yeye. Woayɔ be nukunutɔe, elabe nukunutɔa le wò agbe me. Aƒetɔ ƒe amisisi ele tsiwò. Woyra wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Le dziƒo ma.